ee selala wa ntebeletše ka mokgo ga dina gabotse ke nyaka divorce diboroso ee nako ya ke šetse ke apeile mogodu ke re divorce e sego divorce ke go hlalela tšana tše ka tale sa go sa go rata tša go ja nto ngwe le ngwe motho a e bolela go wene o fophela o nagane tša go ja wa ntlhala na o ntapišitše ga go ne nto e tsebago wene seo se tsebago ke boroso le mogodu ka mo itše le potleneke go melafiša le re krr

Wena gape o ka re wa bo gantšha ebile wa bo tonamela. Sis. Ga di tlogela go mpalediša go phela. Wa re fina ke enjoya. Gabotse wena o itirile khabetšhe ne, o fo ba motenampša le tala bjoo. Ga re black label wa ka be le go ka mo fridging e ke. Black label?
As in like jwala ne? O nkwa gabotse, ke re e kae? A ke re wa tseba gore bana ba seleka o ka re ba e nwele ebile ba tagwile ba robetše. O kgontšhe nteo ya ka e le gore o khuparetše eng ka moo?
Go a tonya ne. O ntira lešila puleng we. A selala.
Nna be ke nagana ko otse ke cold drink mara ke maketše gore wa e galaka so. Eish mara ya tsefa yo.
Aowa kgadi, wa ka re fere sa gagwe fo ba Vasplang. Ka re wa mpona gore ke apere jesi e kgolo. Mosadi ke letswele, ya. Na ke tlo phupuletša motho sefega o ka re ke tlotša ngwana ka viksimo? Bona maboya a dikobo mo hlogong. Before o bolela le nna o tloše dikobo tše mo hlogong. Di tlogele, ke di anegile. kgadi ka twelve ya mosegare ka dikobong ke a ka ja selala o swere ke eng ke file hlakahlakana awa nna be ke sa re selebe ke ra ke re wa gopola maabane ke betsitše lotho ke tsene ka jackpot ko tswa ka twenty two million yes Ee, o šetše o fodile. A ke sa hlakahlakane ka kudu. Ke ya go fora.
Nna be ke re o tsoge o tlo mphorimiša ditene, bjale ke a bona gore ga o sa hlakahlakane ka kudu, napa o tsoge o korile. Kgadi o ka fo fagela tee ya makotwana, o tseba gore ga ke a rate. Tšoko e fedile.
Le gona lekorotla ke tlo e nwa kang? Ee, o ka enwa ka eng? O tlo enwa ka komiki le molomo. Jwale sukiri ke. Wene o noketše ka teng. A ke re o hlwile mosegare o ka moka o koma sukiri, o eja sukiri fela. Fa o enwa e le galaso, e tlo re ge e fihla ka mo maleng ya mixtega shap. E le gore tšhalete ke go fang yona o iša ke. Mara o ka napa wa ntshekišetša fote. Tšea mola tša šuge. O kwatiša ke tlala ne. Why vele? Dalola and Kagodi.
ga di a ke re wa bona o ja dipompo o tlo bo o swere ke gala mo ebile o phiega bošego tla ke tle ke nape ke go peite ka re ke flu phiega ga tee le gona o tshwenya ke eng ka re kobo tše di hlatswa ke nna o se ka nyaka gore ke tle ke botše thaka tša gago taba tša ka ka moreng a ke re maloba bo o jile dipompo mo wa phiegela dikobo maloba o phiegetše dikobo o jile legapo be ka go feta o phiegetše dikobo bo o jile lefodi ga go ne taba o ka fo tloang peite ge

Ke sekgowa seo. Gape wena o toma o tsebe sekgowa. Selala wena o tsang ka go hlala mo o ka sola o hwetša mosadi wa go tshwana le nna. Nka nyaka tomo gabedi. Gabotse mothaka wa ka mo next door kgona ke gore ke mo thunye kgopo tše ka di reke. Ke gore Modimo ee a re a re okeletše matši a bophelo re kgone. Ee, o re Modimo a go okeletše matši a bophelo bona gore re ja nta re šeba ka legai. o tlo ja ntshutše mo lefaseng thonselane o nka ra gore ke a bolela fo o nyepetla napo o nne tšhelete ya meriri ko loga senke ke kwa ba re sara a kgopela aboramo tšhelete ya meriri ke ra le yena maria mmago jesu mogatša joseph gore nna ke nyetše tsotsi napo tlhape ko re ro rea id tše msa who my first nna ebile a ke sae ga di ka re wa tsa gore ba nyaka di-finger print fingerprint nna ke di tsebe ka tlhogo ke re ba ile re gatiša monwana eish Lela le tleng abane ya kareta panka ke mafelelo a kgwedi gape. Ga dumela gabotse wena o jwa nna mosadi o swara okapi ka bogaleng wena o nyako swara karata tša panka go fedile ebile napo phuthe o ya ga geno ka re ke a bona gore ga o nthate o nkwele gabotse.
Mokgotsi, Aowa be ke sa re selo be ke re ke botse legadima ke bokae? Ee ke ra Tladi. yo nka e hwetša kae mara serious le hono le o ke nna ewe o ka ra wa nkwa ga botsemane ash ke re o ye ga geno fo beke le nna ke ye ga geši fo beke gore tle re kgone go renovata ka mo lapeng ha ne mmaka o tšhaba bafana ba ke go lokiša nna